Үтө күнүн уостабыллаах күндү көрөөччүлэр, Чурапчы улууһун олохтоохторо, бу күнтэн ыла айылгы норуот айымньытын дьиэтин Инстаграм страницатыгар уонна Ютуб каналыгар Сэттэ күн диэн сонуннар блогтара тахсыаҕа. Сэтинньи ый түөрт күнүгэр Чурапчы улууһун баһылыга Андрей Тимофеевич Ноговицын уонна улуустааҕы мунньах бэрэссэдээтэлэ Афанасий Афанасьевич Захаров Чурапчы улууһун олохтоохторун сомоҕолоһуу күнүнэн эҕэрдэлээтилэр уонна дьоһун дьоммутугар наҕараадалары туттардылар. Ол курдук, Саха Өрөспүүбүлүкэтин автомобильнай транспорын бочуоттаах үлэһитин үрдүк аатын туттардылар, үлэ ветераныгар Анатолий Николаевич Аржаковка, Улуус сайдыытыгар кылаатын иһин үһүс степеннээх бэлиэнэн Саха Республикатын телевидениетын туйгуна, телерадио биэрии ветерана, биир дойдулаахпыт Иннокентий Михайлович Слепцов, Саха Республикатын тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна Алексей Николаевич Пономарев, улууспут За добросовестный труд бэлиэтинэн Российская Федерация норуотун үөрэҕиритин туйгуна Антонина Павловна Перевалова наҕараадаланнылар. Наҕараадалааһын барыта онлайн форматка ыытылынна, биир дойдулаахтарбытын бу ситиһиилэринэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Төһө да бу хамсык олохпутугар киирдэр, улууспутугар үлэ-хамнас күөстээхтик оргуйар. Ол курдук, сэтинньи ый уон түөрт күнүгэр эрэл кэристиин дьаҕа баһынан ааттаабыт Чакыр нэһилиэгэр олохтоохтор үөрүүлэрэ күөх төлөн киириитинэн өрөгөйдөнүөҕэ. Бу саха киһитин ордук тыа сиригэр тыын боппуруос буолар. Нэһилиэккэ газ кэлиитэ Саха Республикатын промышленноска уонна геологияҕа министерствотын программатын нөҥүө ыытылынна. Ол туһунан Чакыры нэһилиэгин баһылыгыттан Константин Иннокентьевич Лебедевтан ыйытыластыбыт. Икки тыһыынча уон түөрт сылтан хаҥалаан биһи нэһиликпитигэр бу Адамо Татьяна Васильевнаттан хаҥалаан күөх төлөнө аҕала боппуруоһу туруорсаммыт. Быйыл бу икки тыһыынча үрбэх ыллаахха олоххо киллэрэн эрэбит. Да кырата кырдата буллахха икки тыһыынча уон түөрт сылтан проекка хабаланан икки тыһыынча уон алта, икки тыһыынча уон сэттэ сыллаахха bunu Трипосилковай, ол эбэтэр нэһилиэк иһинээҕи газопровод тардыллыбыта, Сахатранснефтегаз строительно-монтажнай төрөттөрүнэ. Ити иһин чугас өттөттөн аҕалааммыт Айсен Сергеевич Николаев Кириэҕиттэн манна туруусаммыт бу харчытын үбүн буламмыт, республикаттан көрдөрөммүт Ил Түмэн чэрис бигэргэтэммит икки тыһыынча сүүрбэҕэ бу межпоселковай Туура күөл толоон газопроводун таттарар Тракторары былааҥҥа киллэрэммит үөрүүлээх оҕону истэн турабыт. Онукабыт быйыл оттон бу ОУО «Элпром Гастрой» итин тэрилтэ аукционнаан ылан кыайан бу август ыйга икки тыһыынча үһүйбэх ыллаахха бүтэрэн туттарбыта. Ол курдук оттон бүтэрэн туттаран баран, блин документациятын, туох баар докумуоннарын хитэрэн Технадзорга, Ростехнадзорга гааскыҥҥа барытын туттаран илии баттатан бүттэ. Бастатан туран, махтаныам этэ бу республика правительствотыгар, бу кыра нэһилиэк диэбэккэ, туора турар диэбэккэ үбүлээн көмөлөспүтүгэр, оннуттан Ил Түмэҥҥин үлэлиир, үлэлиир депутаттарбытыгар, чуолаан Михаил Дмитриевич Гуляевка тиэрдэм этэ. Манна үрдэ улахан үлэлэр мунньахтара ааспыттара. Онуттан барытын сөптөөхтүк бу уопсай политикаҕа сөп түбэһиннэрэн мүөтүрэлээммит улахан кыайыыны бары көмөлөөн аҕаллыбыт диэхпин баҕарабын. Нэһилиэнньэттэн бастакы былааммыт хотя бы отучча ыал холбоноро буоллар диэн былааннаах этибит. Онтон нэһилиэкпит уһуктаан, ким хаҥа дьиэ оҥостоон, ким акылаатын уларыттаан, ким дьиэтин перестройдаан, эбии улаатыннаран, үрдээх өрбөх үлэ барда. Онтон нэһилиэк санаата күүскэ кэлэн турар. Аны ол курдук билиҥин бастаан күһүн биэ уһунчаҕыга киирэбин диэн этэ. Онтон билин эбии өссө эбии киирэбит, биһи эмиэ киирэбит диэннэр туруорса дьоннор элбэхтэр. Онуттан проегын проегын ити монтааһын барытын бу бишпоселковой таппыт ООО «Элпром Гастрой» диэн тэрилтэбит үлэлэһэ сылдьар. Аны кинилэргэ би махтаныахпын баҕарабын. Сыаната да сөптөөх оҕус. Туох баар хас биирдии нэһилиэк киһи туруорсара манна гыныах, ханна гыныахха диир элбэх. Барытын тулуйан, билии проектарын бүтэрэн, согласованиены аһардан, уонна монтажтарын билигин отучча ыал курдук ыалга киирдэ гааһа. Сэтинньи алта күнүгэр улууспутугар биир үөрүүлээх солунунан буолла Российскай Федерация Президенэ Владимир Путин илии баттаһыннаах төрөппүт албан аата уордьанынан Чурапчы нэһилиэгин олохтоохторо Адам Адамович уонна Евдокия Николаевна Таныковтар дьиэ кэргэн наҕараадаламмыттарын туһунан уураах тахсыбыта буолла. Элбэх оҕолоох Таныковтар дьиэ кэргэттэрэ саха ыалын бастыҥ холобура буолан улууспут аатын араас күрэхтэһиилэргэ көмүскээбиттэрэ. Маны сэргэ бүтүн республикаҕа биэс хайысханан ыытыллыбыт Сыл бастыҥ дьиэ кэргэнэ фестиваль сүүмэрдиир күрэҕэр элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн хайысхаҕа Чурапчы нэһилиэгиттэн Феврония Семен Андреевтар, тыа сирин дьиэ кэргэнэ хайысхаҕа Анастасия Иван Шеломовтар Бахсы нэһилиэгиттэн уонна үгэстэри тута сылдьар дьиэ кэргэн хайысхаҕа Чакыр нэһилиэгиттэн Акулина, Иван Ануфриевтар муҥутуур кыайыылааҕынан таҕыстылар. Бу ситиһиилэринэн кинилэри биир дойдулаахтарын ааттарыттан итиитик-истинник эҕэрдэлиибит! Сыл ахсын сэтинньи ыйга нэһилиэнньэ кыстыкка үктэммит биир улахан бырааһынньыгынан тыа хаһаайыстыбатын күнэ буолар. Урукку сылларга бу улахан дьаһал киэҥ талаһаннаахтык ыытыллар буоллаҕына, быйыл коронавируснай инфекцияттан олохтоохтору харыстыыр сыалтан бырааһынньык онлайн режиминэн ыытыллыаҕа. Онтон нэһилиэктэрбитигэр үлэлии-хамсыы сылдьар бааһынай хаһаайыстыбалар улууспутугар тыа хаһаайыстыбатын сылын сылын чэрчитинэн уонтан тахса саҥа хотону бу күннэргэ үлэҕэ киириллэрэр былааннаахтар. Быйыл тыа хаһаайыстыбатын күнүн сэтинньи сүүрбэ күнүгэр бэлиэтэнэрэ былааннанар. Сэтинньи биэс күнүгэр Айылгы норуот айымньытын дьиэтигэр Көмүскүүр айар аналлаах диэн ааттаах сэриигэ кыттыыны ылбыт культура үлэһиттэрин сырдатар документальнай киинэ сүрэхтэннэ. Бу элбэх үлэттэн тахсыбыт бырайыагы олоххо киллэрдилэр киновек студия салайааччыта Гаврил Лыткин, сценарий автора Мария Васильева, оператордар Илья Монастырев, Доржу Монгош. Ааспыт нэдиэлэ дьоһун бэлэҕинэн сэтинньи түөрт күнүгэр бүтүн республика үрдүнэн Режиссер Никита Аржаков Тыгын Тархан киинэтэ көстүүтэ буолла. Киинэ саамай көстүүлээх сыаналара Болтоҕо уонна Мырдаҕаайы сиригэр-уотугар уһуллубуттара. Манна улууспут эр дьоно бэрт активнайдык кыттаннар, киинэ тахсыытыгар улахан көмөнү оҥорбуттарын туһунан режиссер Никита Аржаков улууспут олохтоохторугар бэйэтин этиитигэр эттэ. Күндү көрөөччүлэр, манан тэттик сонуннарбыт түмүктэнэллэр. Аныгыскы нэдиэлэҕэ сэттэ күн сонуннар биэриилэрин куоттарыман, онтон эһиги өскөтүн үчүгэй хаачыстыбаҕа көрүөххүтүн баҕарар буоллаххытына, айылгы Чурапчы YouTube каналга подпискаланан. Көрсүөххэ диэри. Үтүө күннэн күндү Чурапчы улууһун олохтоохторо таһырдьа олус тымныы, э, кырыы кыһыммыт тиийэн тиксэн кэллэ э, уонна ону кытары эмиэ биир кыһалҕа күөрэйэн кэллэ. Ол курдук подъездарга, саҥа төрөөбүт Куоска оҕолорун быраҕаттыыр үгэспит эмиэ кэллэ. Бу Куоска оҕолоро көмө көрдүүр хаһыылара биһиги олорор дьоҥҥо уйулҕабытын көтүтэр. Бу кыһалҕаны кыратык кыччатар туһугар мин кэллим улуустааҕы ветеринария салалтатыгар. Үтүө күнүнэн Биһиги мин вопроһум диэн маннык. Э, дьиэ кыылларын эһиги стерилизациялыыгыт тоо диэн манна. Ата дьиэ кыылларын биһиги планово ыламмыт операция оҥоробут. Стерилизация удаление яичника оҥоробут тыгалары төрөөбөт гына. Уонна атыыр куосканы э, рекастрация оҥоробут. Легин билинги туругунан пандемия болан пока стерилизация иһин оҥорбоппут. Онтон бу операция төлөбүрдээх дуу, төлөбүрэ уһукту. Стерилизация кошек почти үс тыһыынчаттан тахсар. Барыта хас коодуттан үлэтиттэн хаалар. Бу ветеринарное управление ухайбатыгар ветеринарная аптека диэн бар эбит. Ол аптеканы көрө баран иһэбит.

Владимир Иванович улуустааҕы ветеринарнай салалта начальнига бэйэтэ бэйэтинэн консультациялаата, көрдө, экскурсиялаата. Ой, онно олус туһалаах информация бөҕөнү биллибит, көрдүбүт. Онон күндү терапевтологтоохторо кыылларгытыгар эппиэтинэстээх буолун уонна ветеринарнай управление кэлэҥҥи пандемия бүттэҕинэ куоскаларгытын стерилизациялатарын.